رب کیتھی جیتھی کائیں ڈٹھی۔ ہر پاسے ذکر جو رب دا ہے۔ رب کیتھے جیتھے کائیں ڈٹھے۔ بے ہوش تھائے کوئی طور اتے بئے سڑ گئے ہن جائیں جائیں ڈٹھے۔

پندھ کرݨے پندھے پیریں دا ذرا اپݨے پیر سنبھال کے ٹر اے دنیا کھوہ ہے اندھیں دا توں اپݨیاں اکھیں بھال کے ٹر تے جیندے نال اے منزل صاف ݙسے کوئی اے جھئیں ݙیوے ٻال کے ٹر تیݙے ہتھیں لڄ ہے زندگی دی لڄ پال وفا لڄ پال کے ٹر بہت شکریہ۔ تے دل ڳالھی ڈھیر اباہل نہ کر دل ڳالھی ڈھیر اباہل نہ کر ذرا سوچ کے فیصلہ کیتا کر مئیں من کوں مردہ کر ڈیسی نہ مئیں کوں ڈھیر ہجیتا کر توں کوئی سقراط دے وانگ نی بھیں توں کوئی سقراط دے وانگ نیویں بھر زہر دا جام نہ پیتا کر۔ محبوب وفا جے ڳولݨا ہئی وت روح کوں طور تے نیتا کر۔ ہݨ ناظم دی ہک ادشاہ ہے کہ اللہ تعالی کوں ہر کوئی اپݨی وسعت دے طور تے ڳلیندا رہ ویندے۔ اساں وی ڳولݨ دی کوشش کیتی ہے تے ملیا کتھائیں۔ جڈاں اپنڑے آپ کوں کھول گھدے تے کوں اپنڑے من اچ گھول گھدے جڈاں اپنڑے آپ کوں کھول گھدے تے کوں اپنڑے من اچ گھول گھدے اروار اچ توں ہیں پار اچ توں ہیں پیت پریت پیار اچ توں ہر دل اچ توں دلدار اچ توں ہیں اکھ دی مست خمار اچ توں تیڈی ذات اچ خود کوں رول گھدے تے کوں اپنڑے من اچ گھول گھدے۔ تیݙے ذکر بنا لب چولاں کیوں تیݙا کرم نوازیاں تولاں کیوں ایویں جاہ جاہ خود کوں رولاں کیوں تیکوں مسجد مندر ڳولاں کیوں در بند ہا دل دا کھول گھدیم تیکوں اپݨے من اچ ڳول گھدیم ہیں فلک زمین سمݨ اچ توں گلزار بہار چمن اچ توں ایں چوݙویں رات دے چن اچ توں میݙی شاعری دے ایں فن اچ توں لب ݙردیں ݙردیں چول گھدم تیکوں اپݨے من اچ گھور گھدم ہیں اکھ دے نور نظارے وچ۔ ہیں اکھدے نور نظارے وچ توں گھمر گھیر کنارے وچ توں چکھے وچ توں آرے وچ قرآن دے پارے پارے وچ تیڈے ناں دا پا گل ڈھول گھدم تیکوں اپنے من اچ گھول گھدم ہک توں ہی توں دا نعرہ ہے۔ میں تیندے نال گزارا ہے تیں باچ نہ کوئی چارا ہے ایہو حال وفا دا سارا ہے جو بولنا ہم سو بول گھدیم تیکوں اپنے من اچ ارادہ ہووے تاں چاندے ہک ثقافتی انقلابی نظم ہی کہ ڈساں کیویں تیکوں۔ درد کیڑھا میکوں کھٹ نہ سور بݨ کے رویندا ودے ݙساں کیویں تیکوں درد کیڑھا میکوں کھٹ نہ سور بݨ کے رویندا ودے اپݨے ٻالیں کیتے کوئی ٻالیں کنوں مونہہ آیا نوالا کھسیندا ودے تے کوئی لہندا ودے ہک نوالے کیتے کوئی ولدی فصل تک سنبھیندا ودے۔ ایویں مظلوم تے بݨ کے جابر کوئی ظلم دی کیڑھی حشری کریندا ودے۔ سوچ سوچاں سوچ سوچاں سچیندے ایں مفلوج ہے کون بدلے اتھاں آ سماجیں کوں ہݨ ݙاج ہوٹی دھیاں نہ کنواریاں مرن دھا چلاوے کوئی ایں رواجیں کوں ہݨ۔ تے کوئی شکوہ نمھی ایں محبت کولوں کھا گئے ہن مقدر دے رولے میکوں بھولی شکلاں والے کیڈے شاطر ہوندن لگدے ہن ایویں کملے تے بھولے میکوں پتر پیلے درختاں دے وانگوں ہم ائیں پائے ڈریندن ہواواں دے جھولے میکوں دل کوں رج آ ہنجوں اکو پانی دی تس درد سارے ڈتے ہن ہی ڈھولے میکوں ایڈی کاوڑ تہے ایں رقیبیں کولوں کیویں موئیں کوں اے ول ول مریندے ودن ایویں لگدے جیویں میڈے اپنڑے ہوون مار کے جیڑھے چھاں تے سٹیندن۔ کوئی پھنوارا پئے خود پرستی دا ات۔ نی محبت رہی ایں زمانے اتے علم وکدا پئے خلق رلدا ودے دید ہر کہیں دی ہے زر خزانے اتے آپ اپنے لٹے ڈے کے دوکھا میکوں دوش کیوں ڈیواں میں کہیں بیگانے اتے دل دے ٹکڑے تھئے دل سنبھلدی نمہیں چوٹ اینہہ لگی دل دے خانے اتے اساں بھولے ہیں لوکیں تے وس پوندے ہیں لوک چہرے تے روپ وٹا گھندے ہن کھس کے خوشیاں سبھے چس چیندے وتن کڈاں روندیں دے کٹے روا گھندے ہن رمکتر ہک سو کل بولے کوئل کوئی دل دا گلشن کھلے کن سکدے ودے ہن الا واسطے بولے کوئل کوئی دل دا گلشن کھلے کن سکدے ودے ہن الا واسطے ساڈی دھرتی اے ماء پئی کرے التجا پیار اپنڑیں دا ساکوں ایں پا واسطے میڈی عرضی سنڑو۔ پیار الفت ونڈو ہک مٹھ تھی ونجو سب خدا واسطے رکھ کے پیریں تے ہتھ ودی منتاں کراں حکم کیڑھا ہے ڈس ایں وفا واسطے تے گھر اپنڑیں دے وچ کوئی وی محفوظ نیں کیویں ڈسو تاں سہی ول گزارا کروں بال کسدے ڈٹھن گھر اجڑدے ڈٹھن ظلم کیڑھے دا ڈسو وسارا کروں۔ میرا سانول سبھے گالھیں تیجاں میں کوں سکینہ ایں ثقافت کوں ڈیکھ کے وچ چند ہک شعر کے میرا سانول سبھے گالھیں تیجاں میں کوں سکیندیاں ہن تیجاں یاداں اجڑ توڑی مرن دی مار ڈیندیاں ہن اوہے ٹالھیں اوہے پینگھاں اوہے گنگ دام راہ رستے قصے تیڈی جدائی دے اشارے کر سنیندیاں ہن۔ تیݙا میلے اتے ونڄݨ او ڳݙی تے گݙا آنݨ سفیلیں تے اڄاں لاتھن نشانیاں جو رویندیاں ہن میݙیاں اجڑیاں ہویاں سالھیں جیویں کہ تاں ثقافت بابا سئیں نے ریت قائم کیتی تے ہݨ اوندے ٻچڑے ماشاءاللہ اللہ انہاں کوں زندگی ݙیوے تے اوں ڳالھ کوں کہ میݙیاں اجڑیاں ہویاں سالھیں اڄݨ توں وی تیݙا پچھدن کݙݨ ولسی تیݙا دل پر سوال اے نت کریندیاں ہیں۔ تے جݙاں لنگھدن ایہے کونجاں میݙا کرلاٹ سݨ لاندن جݙاں وی سخی سرور دا اے پھیرا آݨ پیندیاں ہن ہے ٻہوں مونجھا تیݙے کیتے میݙے دل دا سدا عالم اکھیں میݙیاں ݙیہاں راتیں وفا ہنجوں وہیندن۔